מיין נאמען איז חיים עקשטיין, און מיין מישען איז צו ווייזן פאר אידיש ספיקינג אידישע קינדער אז זיי קענען מצליח זיין. אונז טוהן מיר עס דורכן טרעפן אידיש ספיקינג אנשים מוצלחים, וואס אונז ווייסט מיר אז אונטער יעדע אידיש ספיקינג מוצלח'דיגע מענטש איז דא עפעס א סטארי, אונז טרעג מיר ארויס די סטארי פון דעם מענטש, דיך עס צו ברענגען צו ווייזן וויאזוי דו קענסט אויך מצליח זיין. היינט האט מען מיך געבעטן אז איך זאל אביסל שעירן מיין סטארי, סאו איך זיץ דא צוזאמען מיט א גוטע חבר א גוטע ידיד, וואס ער גייט מיך פרעגן אביסל שאלות איבער מיין היסטארי אין ביזנעס, כדי דו זאלסט קענען ארויסנעמען פון דעם זאכן וואס קען דיר העלפן אין דיין דזשערני צו הצלחה מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איך בין אויפגעצויגן געווארן אין קרית יואל, אין סאטמאר האב איך געלערנט אין חדר, געגאנגען אין ישיבה שפעטער אין תורת חסד אין לונדון. איך האב חתונה געהאט ביי די אַכצן יאר. איך אנגעפאנגען מיך געלערנט אין כולל פאר א האלבע יאר. נאכדעם איך האב געדארפט האבן פרנסה, איך האב נישט געהאט פון ווי צו דעקן, איך קום נישט פון קיין רייכע פעמילי, איך קום נישט נישט פון מיין טאטע זייט נישט פון מיין שווער זייט, איך האב געדארפט אליין זיך קאווערן. איך האב געזוכט א ארבעט, איך בין געגאנגען ארבעטן אין עפעס א וועירהאוז, נאכדעם אין א מצה בעקערי, וואטעווער, פאר זעקס זיבן אכט חדשים בין איך סתם געגאנגען, און כ'האב. געטון עניטינג וואס איז מיר אונטער געקומען און צו קענען דעקן מיין רענט. נאו. מיין טאטע, זאל זיין געזונט און שטארק, איז געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס. און ער האט געדארפט א ארבעטער. און די אנצי די ברך משה האט אים געפרעגט וואס צו טון ער דארף האבן א ארבעטער. האט אים די ברך משה געזאגט לאמיר אפירנעמען די קוויטל. ער האט אריינגעשיקט ער געט דיך געבן א קוויטל און דארטן איז געשטאנען זיינע קינדער. מיין נאמען איז נישט געשטאנען דארט ווייל אויפן קוויטל האט מען נישט געשריבן קיין חתונה געהאטע קינדער נאר די קינדער פון שטוב, סא ברך משה זאגט אים האסט נישט נאך קינדער האסט דאך נאך קינדער האט מיין טאטע געזאגט יא ער האט נאך חתונה געהאט אבער ני לאמיר הערן וואס ווען ווי האט אים מיין טאטע דערציילט אז איך האב א קינד חיים פרעגט אים דער ברך משה און וואס נעמסטו אים נישט? מיין טאטע האט נישט געחלומט אין וויסטן חלום אז זיין חיים קען זיין טויגליך פאר א לייף אינשורענס אפיס און איך פארשטיי פארוואס אויך דעמאלטס. האב איך נישט געהאט קיין שום עקספיריענס אין ביזנעס, איך האב נישט געהאט קיין שום עקספיריענס צו רעדן מיט מענטשן, איך האב נישט געהאט קיין שום עקספיריענס מיט גארנישט, איך האב קוים געוואוסט וויאזוי איך הייס, און דער ברך משה האט געזאגט פאר מיין טאטע, וואס נעמסטו נישט חיים? האט מיין טאטע געזאגט, איי אים געסעטלט אין עפעס א ארבעט, פרעגט אים דער ברך משה וואס ארבעט ער? זאגט ער אים אין עפעס א וועירהאוז, ער פאקט ספרים, ער שלעפט באקסעס. זאגט אים דער ברך משה וואס גייט זיין מיט אים אין א וועירהאוז, וואס גייט ער שלעפן די באקס פון איין פלאץ צום צווייטן, וואס האסט דער האבן וואס וועט ער האבן פון דעם, נעם אים אריין ביי דיר, עט וועט ער מצליח זיין, זיין גוט פאר אים, זיין גוט פאר דיר, שוין, מיין טאטע מיט א מורא'דיגע אמינות חכמים, מיך אנגערופן חיים ווילסט קומען ארבעטן צו מיך אין אפיס, איך האב קיינמאל נישט געחלומט אין א אפיס ארבעטן, איך האב געארבעט משוגע משוגע שווער דעמאלטס, און ס'מיך באמת געווען שווער, און צוויי וואך בין איך נישט אהיים געקומען מיט קיין גרויסע געלטער עניוועי, רופט מיך ער זאל קומען ארבעטן צו אים, ביי מיך איז עס געווען wow! שוין, איך בין אריין געקומען ארבעטן ביי מיין טאטע, איך האב געארבעט ביי מיין טאטע פאר בערך זעקס חדשים, און אין די זעקס חדשים ברוך השם מיין טאטע האט געזען אסאך הצלחה וואס ער האט געהאט דורך דעם וואס איך האב געטון געוויסע זאכן ברוך השם, דורך געגאנגען זעקס חדשים, איך בין געווען דעמאלטס א אינגערמאן פון בערך איי דאנט נאו אַכצן אהאלב נײַנצן יאר, איך האב א גאנצע צייט געקוקט איך וויל עפעס אליין טון, כ'בין געווען אנטשעפענאריעל, כ'האב נישט געוואוסט אפילו וויאזוי מ'ספעלט אנטשעפענאריעל דעמאלטס, קוים וואס איך ווייס יעצט וויאזוי מ'ספעלט עס. איך האב נישט געוואוסט אבער פון קיין שום ביזנעס, כ'האב געוואוסט פון איין זאך, אין די אינשורענס ביזנעס, מיין טאטע איז געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס, כ'האב געוואוסט אין די אינשורענס ביזנעס איז דא מענטשן וואס מאכן געלט. איך בין געגאנגען דעמאלטס צו די מענעדזשער, און איך האב אים געפרעגט, זאג מיר, דו האסט עפעס א גוטע איידיע וואס איך קען טון צו פארדינען שיין? האט ער מיך דעמאלטס געזאגט, איך ווייס גארנישט וואס מען קען טון צו פארדינען שיין אויסער פארקויפן לייף אינשורענס. און איך בין געווען דעמאלטס, פארקויפן לייף אינשורענס האב איך נישט גע'חלומ'ט ס'איז א זאך וואס איך קען טון, כ'האב געוואוסט דאס איז געמאכט געווארן פאר טאטעס און פאר גרויסע מענטשן, וואס וועט מיין טאטע, אקעי, ער קען פארקויפן לייף אינשורענס, אבער איך אינגערמאנטשיקל, שוין, כ'בין געגאנגען ווייטער. און אבער דאס איז געזיצן מיט מיר פאר אפאר חדשים, ביז נאך אפאר חדשים האב איך אפגעמאכט יו נאו וואט, מעיבי איך קען עס יא טון. און איך האב דעסיידעד דעמאלטס איך גיי אריינגיין אליין אין די לייף אינשורענס ביזנעס. אפילו דעמאלטס איך בין אריינגעגאנגען אין די לייף אינשורענס ביזנעס, איך געדענק פאר די ערשטע איינס אהאלב יאר בין איך מסתם דריי אדער פיר מאל ארויסגעגאנגען פון דאס און צוריק אריינגעגאנגען פון דאס. איך בין אפאר מאל ארויסגעגאנגען, איך האב געגאנגען איך מיין אין מצה בעקערי אפאר מאל, כ'האב געזען איך קען דארטן מאכן פרנסה פאר אפאר וואכן, כ'האב קיינמאל נישט גע'חלומ'ט אז איך קען באמת מצליח זיין, כ'האב נישט געקענט קיין ענגליש אפילו, איך געדענק כ'האב געמאכט די לייף אינשורענס עקזעם, כ'האב געדארפט האבן לייסענס צו פארקויפן לייף אינשורענס, האט מיך געדויערט אכט מאל, כ'בין געגאנגען אכט מאל פאר די עקזעם, ביז כ'האב געפעסט די עקזעם, און נישט ווייל כ'האב געהאט א שוואכע קאפ, כ'האב פשוט נישט געקענט קיין ענגליש, כ'האב נישט פארשטאנען קיין איין ווארט וואס איך ליין דארט. כ'האב אפילו אוועקגעלייגט די סערטיפיקעטס, יא, יעדע מאל פעל, פעל, איך געדענק נאך די אכטע מאל ווען ס'איז געשטאנען פעס, כ'האב נישט געקענט גלייבן, ס'שטייט באמת פעס אויפן סקרין, סאו אכט מאל האט מיך עס געדויערט, אין די משך פון צוויי יאר, אין די צוויי יאר בין איך דריי אדער פיר מאל ארויסגעגאנגען און צוריק אריינגעגאנגען, ארויסגעגאנגען צוריק אריינגעגאנגען, פשוט כ'האב געדארפט קאווערן מיין רענט, מיין טאטע האט מיר דעמאלטס מסביר געווען אז די אינשורענס ביזנעס איז נישט פאר דיר, איך האב נישט געהאט קיין בקיצור כ'האב נישט געוויסט אז איך האב סעילס סקילס, און מיין טאטע האט עס אויך נישט געוויסט, ער האט געמיינט מיין טובה, געוואלט אז איך זאל האבן פרנסה, עס האט אים זייער געבאדערט ווען איך בין ארויסגעגאנגען פון זיין אפיס, אריינגעגאנגען אליין, און עס האט אים נישט אזוי שטארק געבאדערט וועגן ער האט פארלוירן א גוטע ארבעטער, עס האט אים געבאדערט ווייל ער האט געזען אז איך גיי מיטן קאפ אין וואנט אריין, איך גיי מסתם נישט מצליח זיין, כ'האב מיליאן מאל געסטראכט וואס האב איך דא געטון, רבונו של עולם סטאפ, גיי צוריק, איך האב געטראכט צוריק צו גיין אבער יעדע מאל וואס איך בין צוריק געגאנגען סאמטינג אין מיר טאלד מיר גיי אליין, וואס טריי עס צו מאכן ארבעטן, כ'האב געהאט א מורא'דיגע דרייוו, און כ'האב עד היום הזה די דרייוו, כ'האב א דרייוו פון צו גיין ווייטער, כ'האב א דרייוו איך וויל מאכן זאכן בעסער, איי וואנט ליוו אן מיי אן טערמס, און ברוך השם ס'האט מיר געדויערט צוויי יאר האט מיך געדויערט ביז כ'האב אנגעהויבן צו מאכן פרנסה אין די לייף אינשורענס ביזנעס, כ'דענק כ'בין געווען דעמאלטס טווענטי וואן יערס אולט, ווען ס'איז אנגעקומען ווען ס'איז אנגעקומען מיין ערשטע טשעק, וואס כ'האב געוואוסט אז פון דא און ווייטער מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף גייט עס גיין. כ'האב געהאט מיין טאטע, כ'האב געהאט מיין טאטע, מיין טאטע האט אייביג געמאכט זיין ביזנעס, ער האט געמאכט פרנסה, ער האט געהאט צייטן וואס ער האט געמאכט שיין פרנסה פון עס, דורך אנטרעפענארשיפ, באט בעסיקלי סעילס, ער האט געטון אינשורענס סעילס און אזוי האט ער געמאכט געלט, און כ'האב עס דאס געזען אייביג, זייט איך געדענק מיין טאטע איז ער געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס. סאו כ'האב געזען אז ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'קען דורכשטופן מיט פרנסה, און אסאך מאל שיין פרנסה, דורך לייף אינשורענס. און דאס האט מיך געגעבן, כ'האב נישט געוואוסט עפעס אנדערש פשוט. כ'טראכט אז ווען איך וואלט ווען היינט געווען אין די זעלבע סטעידזש ווי דעמאלטס וואלט איך אפשר נישט, ווייל היינט א אינגערמאן פון די זעלבע עידזש וואס איך בין געווען דעמאלטס ווייסט פון מער אפשענס, ער ווייסט פון מער וואס, ער האט עקסעס צו זאכן, ער קען סירטשן זאכן, דעמאלטס איז נישט געווען גארנישט, ס'איז נישט געווען קיין קאמפיוטערס, כ'מיין ס'איז געווען קאמפיוטערס באט וואס איז די קאמפיוטערס געווען בלעק ענד ווייט מיט די דאס פראגרעמס וואטעווער, די ערשטע מאל וואס איך האב גענוצט א קאמפיוטער און איז געווען נאך צוויי דריי יאר וואס איך בין שוין געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס. סאו די שאלה איז צו מיין ענגליש האט מיך צוריקגעהאלטן פון סוקסידן? אבסעלוטלי, ווען איך האב איך האב נישט געפילט איך קען רעדן צו עניבאדי אין ענגליש, טאמער איינער קען נישט קיין אידיש האב איך בין איך געווען אויסקאפעליטש מאכער, איך געדענק ווען איך האב גענומען די לייף אינשורענס עקזעמס איך האב מיך זייער זייער געמוטשעט, ביז מיין ווייב האט מיר געזאגט יו נאו וואט איך קען אביסל בעסער ענגליש ווי דיר לאמיר זיך אראפזעצן צוזאמען און עס לערנען, און דאס האט נאך געהאלפן איך זאל עס פעסן, איך געדענק נאך ווען זי האט מיר מסביר געווען וואס ס'מיינט ריקוועסט, איך בין געווען זייער סטאק מיט די ווארט ריקוועסט, ר אי קיו יו. עס טי אי עס טי וואטעווער ריקעסט, כ'האב נישט געדולד ביז כ'האב אנגעהויבן צו כאפן וואס ריקוועסט מיינט, כ'האב גארנישט געקענט אין ענגליש, כ'מיין כ'האב געקענט די בעיסיק ווערטער יעס נאו קומען גיין באט כ'האב מיך געקענט א עצה געבן אין מיין איך דארף גיין אין א סטאר אבער צו קענען א גוטע ענגליש אויף צו קענען א עקזעם אויף צו קענען נעמען א לייסענס האב איך גארנישט געקענט זיראו און ס'האט מיך אסאך געשטערט הונדערט פראצענט אבער היינט אלע מענטשן פרעגן מיך ווי כ'האב געלערנט ענגליש, ענטפער איך דורכן נעמען א לייף אינשורענס לייסענס, אזוי האב איך מיך געלערנט ענגליש. אבער וואס איז געווען איז, איך האב געהאט דיטערמינעישאן, כ'האב געוואוסט איי העוו טו מעיק איט ווארק, און כ'האב נישט געהאט קיינער וואס האט מיר געזאגט דו קענסט. נישט נאר דאס, ווען איך האב אנגעהויבן צו מאכן שיין געלט אין לייף אינשורענס, כ'דענק די ערשטע יאר האב איך געקויפט א הויז, און יעדער איינער ארום מיר האט מיר געזאגט וואס דו קויפסט א הויז? דארפסט ווארטן אביסל, ס'מאכט נישט קיין סענס, און ס'האט טאקע נישט געמאכט קיין סענס, אבער די אלע זאכן, ווי מער כ'האב געהאט א ניד פון מאכן געלט, אלץ מער האב איך עס ברוך השם געמאכט געשען, כ'האב געקויפט א הויז האב איך געדארפט מאכן מער געלט, כ'האב געבארגט געלט אויף צו קויפן די הויז האב איך געדארפט מאכן מער געלט צו באצאלן פאר דעם, דאס האט מיך געפארסט צו טון וואס איך האב געדארפט טון כדי צו מצליח זיין. סאו די שאלה איז צו איך האב אינדזשויט לייף אינשורענס, די לייף אינשורענס ביזנעס. איך האב געהאט צייטן וואס איך האב עס אינדזשויט, איך האב געהאט צייטן וואס איך האב עס נישט אינדזשויט. האועווער, לוקינג בעק נאו, זעה איך אז אפילו ווען איך האב געמיינט איך אינדזשוי עס האב איך עס אויך נישט אינדזשויט. נו וואס דען? איך האב אינדזשויט געוויסע זאכן וואס איז געקומען מיט דעם. למשל, אין די לייף אינשורענס ביזנעס איז געווען זייער קאמאן אז ווען דו ביסט אנגעקומען צו א געוויסע לעוועל אוו סוקסעס, האט מען דיך רעקאגנייזט פאר עס, סאו כ'האב עפרישיעט די רעקאגנישן. סאו כ'האב געארבעט שווער כדי צו באקומען די רעקאגנישן, ווי אויך איז דארטן געווען זייער שטארקע קאמפעטישן, דו ביסט אנגעקומען דא, די אנדערע עידזשענט איז אנגעקומען דא, סאו כ'האב אייביג קאמפירעט ארויפצוגיין, כ'האב אינדזשויט די קאמפעטישן חלק, כ'האב אינדזשויט די זאך אז איך קען אויך זיין מער ווי. א צווייטן, ס'איז געקומען באמת ווייל כ'האב געווארט צו ווערן רעקאגנייזד, סאו דאס האב איך אינדזשויט, ווי אויך אין די אינשורענס ביזנעס איז זייער זייער קאמאן די זאך פון באקומסט טריפס, באקומסט וועקעישאנס, כ'האב געהאט די ערשטע צוואַנציק יאר פון נאך מיין חתונה האב איך געהאט א טאן א טאן מיט טריפס און וועקעישאנס, אלעס פון די לייף אינשורענס ביזנעס, סאו איך האב נישט גארנישט געכאפט אז דו קענסט אליין באצאלן פאר דיין וועקעישאן, וואס דארפסטו גיין מיט די לייף, כ'מיין כ'האב געכאפט אבער דו פארשטייסט וואס איך מיין, סאו כ'האב אינדזשויט די זאך, wow דו ווערסט רעקאגנייזד, באקומסט א טריפ, באקומסט א וועקעישאן, דאס האב איך אינדזשויט, אבער אין מיר, ספעשעלי די לעצטע יארן, די לעצטע כ'וואלט געזאגט זיבן אכט יאר פון מיין לייף אינשורענס ביזנעס, ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט קאוטשעס, איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן מיט מענטשן וואס האבן מיך געהאלפן פארשטיין מער ווער איך בין, האב איך געזען, מיין פערסאנאליטי, מיין עכטע פערסאנאליטי, מיין עכטע יוניק טעלענט איז צו עמפאוערן אנדערע מענטשן. מיין עכטע יוניק טעלענט איז צו ווייזן פאר אנדערע מענטשן וויאזוי זיי קענען סוקסידן. איך האב נישט געהאט קיין טשענס אין די לייף אינשורענס ביזנעס דאס צו נוצן, כ'האב עס גענוצט פון צייט צו צייט באט כ'האב עס גענוצט אויף זייער זייער א לימיטעד בעיסעס, סאו כ'האב זייער שטארק געפילט א ניד פון קענען נוצן מיין יוניק טעלענט אויף א בעסערע וועג, און דאס האט מיך געטריבן דורך אסאך סטאדיס ביז איך בין אנגעקומען צו די פוינט וואס איך בין יעצט, אז מער ווייניגער וואס איך בין עוסק יעדן טאג. איז צו העלפן אנדערע מענטשן סוקסידן, צו ווייזן פאר אנדערע מענטשן וויאזוי זיי קענען סוקסידן אין בויען פעסיוו אינקאם, וויאזוי זיי קענען סוקסידן אין נוצן זייער יוניק טעלענט, וויאזוי זיי קענען נוצן סוקסידן אין לעבן יעדן טאג די לעבן וואס די רבונו של עולם האט זיי אראפגעשיקט אויף די וועלט צו לעבן, נישט א לעבן וואס איז עפעס א אנדערע לעבן וואס איז נישט זייער לעבן. סאו די קוועשן איז אויב איך קען עס בוילן צו א צו א געוויסע מאמענט וואס דעמאלטס האב איך געפילט איך מוז אוועק גיין פון די לייף אינשורענס ביזנעס און די ענפער איז יא. איך האב געשריבן א בוק, טו טאוזנט ניינצן האב איך געשריבן א בוק וואס הייסט How to Escape the Prison of Comfort and Create the Life of Your Dreams. וויאזוי א מענטש קען אוועק גיין פון די Prison of Comfort, די תפיסה פון זיין באקוועמליכקייט, און קריעטן די לעבן וואס ער חלומ'ט אז ער זאל קריעטן יענע לעבן. סאו איך האב געשריבן די בוק, און אין די לייף אינשורענס ביזנעס איז זייער א באקאנטע זאך אז אלעס מוז זיין קאמפלייענס אפראווד. קאמפלייענס אפראווד מיינט אז אזוי ווי די אינשורענס אינדעסטרי פאר וואטעווער ריזען האט זיך דערזעהן אין די פיינענסעס אינדעסטרי, ס'איז אין די פיינענשעל סערוויסעס אינדעסטרי, און די. פיינענשעל סערוויסעס אינדוסטרי לעבן מיט א מורא'דיגע פחד אייביג אז מען גייט זיי סוען. פארוואס? ווייל זיי גייען פראמיסן פאר איינעם א געוויסע סוקסעס און יענער גייט עס נישט באקומען און זיי גייען ווערן פאר דעם געסועט. סאו וועגן דעם מאכן זיי מענטשן סיינען מיליאן דיסקלאוזשערס פיצי ווערטער כאילו א מענטש ווייסט וואס ער סיינט, ער סיינט דארטן אז ער פארשטייט ער גייט פארלירן זיין געלט וכו' וכו'. און די לייף אינשורענס אינדוסטרי וויבאלד זיי זענען אזוי. שטארק קאמפלייענס אפראווט און יעדע זאך דארף זיין אפראווט ביי קאמפלייענס, האבן זיי גאנצעטע טיעמס פון לויערס פון ליגעל דיפארטמענטס וויאזוי צו פראטעקטן די אינשורענס קאמפאני כסדר. איינס פון די גרעסטע ריסקס וואס יעדע פיינענשעל אינסטיטושען האט איז אז איינער וואס איז עמפלויד ביי זיי גייט זאגן עפעס אין פאבליק און איינער גייט נעמען די עדווייס און לעקווע דעם גייט ער פארלירן געלט, ממילא האבן זיי מורא אז נאכדעם גייט מען סוען די באנק אדער די פיינענשל אינסטיטושען אדער די אינשורענס קאמפאני אויף די זאך וואס יענער האט געזאגט. סאו וועגן דעם איז איינס פון די זאכן אין די לייף אינשורענס אינדעסטרי אז איינער וואס איז א עידזשענט ביי די אינשורענס קאמפאני טאר נישט גארנישט זאגן אין פאבליק פאר ס'איז אפראווד ביי די קאמפלייענס דיפארטמענט פון די אינשורענס קאמפאני. סאו איך נעם א בוק, איך שרייב א בוק, איך גיי עס ארויסגעבן פאר די פאבליק, איך בין א עידזשענט ביי די אינשורענס קאמפאני, ווער ווייסט צו איך שרייב עפעס אין די בוק וואס ס'קען נאכדעם מאכן אז איינער זאל סוען די אינשורענס קאמפאני אז זייער עידזשענט האט דאס געזאגט. ממילא מוזטו אפראוון אזא זאך ביי די קאמפלייענס דיפארטמענט. סאו בין איך געגאנגען, איך האב געארבעט זייער זייער שווער, איך האב געהאט מיטינגס מיט די ליגעל דיפארטמענט, מיט די קאמפלייענס דיפארטמענט פון די אינשורענס קאמפאני וועם כ'האב רעפרעזענטעד, און כ'האב געמאכט זיכער אז מיין בוק זאל זיין אפראווד. זיי האבן ארויסגענומען אסאך שטיקלעך וואס כ'האב אריינגעלייגט, כ'האב געדארפט אריינלייגן אנדערע זאכן אין פלעיס אויף דעם, אלעס זאל זיין אפראווד ביי קאמפלייענס, און ברוך השם ס'איז געווארן אפראווד ביי קאמפלייענס. כ'דיר געבן איין משל, כ'שרייב אין די בוק אויף א געוויסע זאך, אויב דו גייסט עס טון עסטו מצליח זיין בעזר השם. סאו, כ'האב גערעדט נישט, כ'האב נישט גערעדט דארטן פון אינוועסטמענטס, כ'האב גערעדט דארטן פון מער א געוויסע וועג וויאזוי א מענטש לעבט, למשל אז דו גייסט נוצן דיין יוניק טעלענט, כ'מיין אז דאס האב איך געשריבן אין ספעסיפיק, די קאמפלייענס האט מיך עס געהייסן ארויסנעמען, פארוואס? ווייל וויאזוי ווייסטו אז ער גייט מצליח זיין? וואס טוסטו אויב איינער גייט נוצן זיין יוניק טעלענט און ער גייט נישט מצליח זיין, גייט ער סוען אונז אז ער זייער עידזשענט האט געזאגט אז אויב איך טו דאס גיי איך מצליח זיין, נישט מצליח געווען, אזוי אין דיטעיל גייען זיי אריין אין יעדע סטופיד זאך, סאו. כ'האב געשריבן די בוק, כ'האב ארויסגעגעבן די בוק, ס'איז געווארן א עמעזאן נאמבער וואן עמעזאן בעסט סעלינג בוק, אלעס איז געווען א מחיה. גייט דורך אפאר וואכן, מיין מענעדזשער רופט מיך אריין, און ער זאגט מיר חיים, איי דאנט נאו וואט טו דא וויט יו, דו לייגסט אונזער גאנצע עידזשענסי אין ריסק. פרעג איך אים פארוואס? זאגט ער מיר, דו האסט ארויסגעגעבן א בוק און יעדער רעדט פון דיין בוק. זאג איך אים, נו וואס איז די פראבלעם, כ'האב עס אפראווד ביי קאמפלייענס. זאגט ער מיר, איך ווייס דו האסט עס אפראווד ביי קאמפלייענס, דו האסט געטון אלעס וואס דו האסט געדארפט, די פראבלעם איז נאר אז לעצטנס קוקן זיי אויף אונז מיט א פארגרעסערונג גלאז, אונז וויל מיר זיין אונטער די רעדאר און איך וויל נישט מ'זאל אויף אונז קוקן. איינמאל מ'קוקט ווייסטו שוין נישט וואס מ'גייט טרעפן. לקובה דיר קוקט מען אויף אונז און איינמאל מ'קוקט, וועט מען קוקן אויף דעם, וועט מען קוקן אויף יענץ, סאו איך בין נישט באקוועם ס'זאל אנגיין ווייטער אויף די וועג. סאו דו דארפסט מאכן א דעסיזשן. אדער גייסטו ארויס פון די אינשורענס ביזנעס און גאו ענדזשוי יורסעלף, גיי שרייב בוקס, טו קאוטשינג, פאבליק ספיקינג, דו וואטעווער יו וואנט, אויב דו ווילסט דא בלייבן קענסטו נישט ארבעטן אויף די וועג, דו קענסט מער נישט ארויסגעבן קיין בוקס, קענסט מער נישט רעדן אין פאבליק פון די סאבדזשעקטס וואס דו רעדסט. איך בין געווען געפעיסט דעמאלטס מיט זייער זייער א שווערע טשעלענדזש, ווייל פון איין זייט זאגט ער מיר דו דארפסט אויפגעבן דיין דריעם, דארפסט אויפגעבן דיין יוניק טעלענט, דארפסט אויפגעבן דיין וויזשען, דארפסט אויפגעבן זאכן וואס ס'מאכט דיך עקסייטעד. פון די אנדערע זייט אבער, איך האב געהאט דעמאלטס א ווערי ווערי העלטי סיקס פיגור רעזידזשועל אינקאם, וויאזוי קען איך עס אויפגעבן? איך האב א שטוב מיט קינדער, איך האב א משפחה, איך דארף האבן פרנסה, און עס איז געווען זייער א באקוועמליכע לעבן פאר מיר, מיט די פיינענשעלי איז מיך עס געווען זייער באקוועם אין די סיטועשאן וואס איך בין געווען. איך האב מיך שוין אזוי געפרייט נאכדעם וואס איך האב ארויסגעגעבן די בוק, אז פיינעלי גיי איך קענען סיי האבן מיין רעזידזשועל אינקאם, סיי האבן מיין אינשורענס ביזנעס זאל מיר אנגיין ווייטער, און סיי איך וועל קענען נוצן מיין טעלענט, ווייל כ'האב געטראפן א וועג וויאזוי כ'קען אפראוון ביי קאמפלייענס יעדע זאך, און דא זאגט ער מיר אדער אדער. פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס כ'האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו דעי עפיסאד. ס'האט מיר געדויערט אפאר טעג צו מאכן די דעסיזשן, און ס'איז מיר געווען זייער א שווערע דעסיזשן צו מאכן, אבער כ'האב אים געזאגט פיינעלי איי דעסיידעט איים ליווינג. כ'לאז עס אפ, איך גיי פורסוען מיין פעשן, מיין עקסייטמענט, מיין יוניק טעלענט וואס איך האב ליב צו טון. איך האב נישט געהאט קיין אהנונג וויאזוי איך גיי מאכן ארבעטן א ביזנעס פון דעם, און פאר די נעקסטע צוויי יאר אדער בערך א יאר אדער צוויי יאר האב איך געפלאטשקעט, געטון דאס, געטון יענץ, איך האב געטון קאוטשינג, איך האב געטון זייער אסאך זאכן, באט ס'איז מיר געווען א סטראגל, איך האב געדארפט, איך האב מיליאן מאל געטראכט אינמיטן ווער זאגט איך האב געטון די ריכטיגע זאך, אפשר דארף איך צוריקגיין אין די אינשורענס ביזנעס, באט איך האב אפגעמאכט ניין. איך מוז גיין ווייטער איי גאטע פוש איט טרו אנטיל די ענד, ס'האט מיר געדויערט בערך צוויי יאר ביז כ'האב באמת געפילט דעט איי פיגערד איט אוט, און איך קען זאגן ברוך השם עז ווי ספיעק נאו האלט איך בערך זיבן יאר, זעקס אדער זיבן יאר נאכדעם, און איים לוקינג בעק איי דיד די בעסט טינג דעט איי קוד דעט איי קוד דא, כ'פריי מיך אז איך בין אויף די אנדערע זייט פון דעם, כ'האב געדארפט האבן די צוואַנציק יאר אין די אינשורענס ביזנעס כדי אנצוקומען וואו איך בין, אלעס איז געווען א הכנה, יא אלעס איז א סטארי, ס'איז א סטארי וואס ס'פאלט אין פלאץ נאכדעם, אבער ברוך השם איך קען זאגן אז ווען א מענטש פיגערט אויס וואס זיין יוניק טעלענט איז האט ער געטראפן די גרעסטע אוצר אין די וועלט ווייל ער קען דאס טון צו מאכן זיין פרנסה און פון דארט און ווייטער איטס פלעי איטס נאט ווארק ענימאר ער לאווט וואס ער טוט אויב קען ער דאס אויספיגערן הי לאווס וואט הי איז דואינג און דאס איז עקזעקטלי ביי די וועי פארסט איך האב אפגעמאכט צו מאכן די פאדקעסט די גוט געלט ביזנעס פאדקעסט פאר פראבעבלי סעווען פלאס יערס האב איך שוין גערעדט אין פאדקעסט אין דיפרענט טייפס אוו פאדקעסט וואס איך האב גערעדט איך בין אנגעקומען צו א פוינט וואס איך האב אנגעהויבן צו פארשטיין אז מענטשן דארפן הערן סטאריס פון א צווייטן כדי צו מצליח זיין זיי דארפן הערן די סטאריס וויאזוי יענער האט געסטראגלט זיי דארפן הערן סטאריס וואס איז יענער אריבערגעגאנגען ביז ער האט זיך דערזעהן סוקסעספול און אזוי ווי איך זאג ביהיינד עווערי אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר סוקסעספול ביזנעס אונער איז דא א סטארי, מען דארף ארויסשלעפן די סטאריס פון די מענטשן, מען דארף מאכן אז אנדערע זאלן עס הערן, מען דארף העלפן פאר אנדערע צו זען וואסערע סטראגלס יענער האט געהאט, סא אז ווען דו זיצט און דו טראכסט, קען איך, קען איך נישט, זאל איך גיין אויף די וועג, זאל איך נישט גיין אויף די וועג, האסטו די חיזוק אז דו זעסט וואס יענער איז אריבער, און דו קענסט דיך לעווערידזשן, דו קענסט דיך ארויפלייגן אויף יענעמ'ס סוקסעס, קענסט דיך ארויפלייגן אויף יענעמ'ס סטראגל צו זען אז צום סוף איז ער אנגעקומען, די זעלבע זאך איז טו אויך קענען בעזר השם אנקומען. נאר די קוועשן איז וואס איז געווען ריעקשנס פון מענטשן ארום און ארום אז כ'האב אפגעלאזט די אינשורענס אינדעסטרי און געגאנגען אליינס, סאו קודם איינס כ'האב קיינמאל נישט אנאנסט כ'האב אפגעלאזט די אינשורענס אינדעסטרי און עד היום הזה איך האב א אינשורענס ביזנעס, כ'בין שוין נישט קיין עידזשענט מיין סיקס פיגור רעזידזשועל אינקאם האט זיך געסטאפט באט מיין אינשורענס ביזנעס האב איך געלאזט מיענינג כ'האב געפארטנערט מיט איינעם וואס כ'האב געלאזט יענעם זאל זיין אזוי ווי צוזאמען מיט מיר מענטשן צו סערוויסן קלייענטס, קלייענטס וואס האבן געקויפט ביי מיר אינשורענס זאלן באקומען ווייטער זייער סערוויס, און מענטשן וואס זיי ריעטשן אוט צו מיך וועגן מיין עקספיריענס אין אינשורענס, און און האב איך ווייטער געפארטנערט מיט איינעם מיט וועם כ'האב עס געטון, סאו כ'האב נישט אנאונסט רבותי איך לאז אפ אינשורענס, כ'האב נישט אפגעלאזט אינשורענס, כ'האב אפגעלאזט די סטראקטשור וואס כ'האב געהאט פארדעם, אויסער דעם איז זייער א וויכטיגע זאך וואס כ'האב מיך אייביג אריינגענומען אין קאפ, איי אלוועיס אסאוסיעטעד וויט פיפל וואס זיי זענען געווען פאזיטיוו ווי איך גיי, כ'האב אייביג געטרייט צו דיסאסאוסיעטן מייסעלף פון נעגעטיוו פיפל, אייביג האב איך געהאט מענטשן וואס זענען געווען נעגעטיוו אויף זאכן וואס איך טו, אה דו קענסט נישט, מ'קען נישט, אהער אהין, אייביג האט ער געהאט ריזענס פארוואס מ'קען נישט, סאו און אסאך מאל איז דאס נאנטע משפחה, דו דארפסט דיך דיסאסאוסיעטן מיט מענטשן וואס אסאך מאל איז שווער צו דיסקאנעקטן פון זיי, און דאס איז א זאך וואס דער רבי שליט א האט מיר געגעבן א מתנה, אז כ'האב אנגעהויבן צו כאפן, און כ'האב עס בעיקר צוגעקומען צו די הכרה נאך אסאך קאוטשינג, אז די וויכטיגסטע זאך וואס דו האסט איז דיין מח. טאמער דו לאזט אריין נעגעטיוויטי אין דיין מח איז עס די גרעסטע סם המוות און ס'גייט דיך שטערן פון סוקסידן. סאו די נאמבער וואן זאך וואס איך האב אפגעמאכט ביי מיר איז אז איך האב אנגעהויבן צו קאנטראלן מיין מח. כ'קען זיצן מיט די נענטסטע מענטשן אין מיין לעבן וואס איך וויל נישט עלעבארעיטן ווער זיי זענען, איך איי ליוו איט אפ טו יור אימעדזשינעישן, וואלט איך געקענט זיצן מיט די נענטסטע מענטשן אין זיין לעבן, אין מיין לעבן, און און זיי קענען אריינרעדן אין מיך אזויפיל נעגעטיוועטי, באט סאמהאו ווען איך פאנג אן צו רעדן פון א געוויסע סאבדזשעקט מיט יענע מענטשן, איך האב געמאכט א טול, איך האב מיך אויסגעלערנט וויאזוי, יעצט שפאר איך צו מיין קאפ, יעצט לאז איך אלעס וואס קומט אריין אין מיין מח פון יענע מענטש, איך שמיר עס אן מיט אויל, יא, און ס'גליטשט זיך אראפ און ס'גייט ווייטער. יא, מענטשן זאגן ס'גייט, די עקספרעשן ס'גייט אריין אין איין אויער ס'גייט ארויס פון די צווייטע אויער, ווען א מענטש קומט און מיך מחזק, ווען א מענטש קומט און ער העלפט מיך צו אקאמפלישן די גאול וואס איך האב, א מענטש קומט און ער זאגט מיך גיי ווייטער אן ווייל דו טוסט א גוטע זאך, wow, מיין מח איז ברייט אפן, און דאס געבט מיך די חיזוק, די אלע פידבעק וואס איך באקום פון די פאזיטיוו געבט מיר די חיזוק אז ווען איך הער די נעסעיערס איז די ערשטע זאך וואס איך טשעק מיט מיך איז, די מענטש איז מצליח אין די עריע וואס איך זוך צו מצליח זיין, אדער נישט? אז די מענטש איז א איש מוצלח, אדרבה איך וויל הערן אלע סטאריס וואס דו האסט, וועלכע סטארי פון הצלחה האסטו וואס איך קען לעוורעדזשן פון עס? וועלכע סטארי האסטו וואס קען מיך מחזק זיין? וועלכע סטארי האסטו וואס קען מיך העלפן דורכגיין די סטראגלס וואס איך גיי דורך? אבער אויב די מענטש איז פשוט א לוזער אין די עריע, קען זיין די גרעסטע מוצלח אין א אנדערע עריע, לאמיר זאגן א מענטש איז די גרעסטע מוצלח אין עבודת השם, אקעי? לאמיר זאגן די גרעסטע מוצלח אין תורה, די גרעסטע מוצלח אין תפילה, און דו קומסט מיר זאגן איידיעס פון תורה און תפילה? איי עם ווייד אפען, לאמיך הערן, אדרבה. אבער דו קומסט צו א מענטש וואס ער איז נישט מצליח, פרנסה מוטשעט ער זיך, דו האסט קיינמאל נישט געוויזן קיין שום סוקסעס, דו ביסט נאר ביזי א גאנצן טאג מיט אלע פלאפס, מיט אלע פעיליורס, און מיט אלע סיבות פארוואס די וועלט, ס'איז זייער שווער דורכצוגיין די וועלט, מ'לעקט נישט קיין האניג, פארוואס יעדער מוטשעט זיך, און פארוואס דו מוטשעסט דיך, און פארוואס איך גיי מיך מוטשען, און בלאבלאבלאבלאבלא. ביי מיר איז עס וואטעווער, כ'קיעפ גאוינג ווייל איך הער עניוועי נישט אויס, אנגעשמירט מיין מח מיט אויל און איך לאז עס אראפגליטשן, ווייל וואס ווילסטו מיר סך הכל קאנווינסן? אז מ'קען נישט? פארוואס מ'קען נישט ווייס איך בעסער ווי דיר, איך וויל הערן פארוואס מ'קען יא, און דאס קען איך נאר באקומען פון מענטשן וואס האבן יא מצליח געווען, וועגן דעם טאקע די בוק וואס כ'האב ארויסגעגעבן אפאר יאר צוריק, די בוק וואס כ'האב ארויסגעגעבן פאראיאר, די שליסל צו דיין הצלחה, און כ'שרייב דארטן אויב דו הערסט אגאנצן טאג פון מענטשן מ'קען נישט, יו העוו טו טשעינדזש די קאווע שטיבל, דארפסטו טוישן וועלכע קאווע שטיבל דו דרייסט דיך. אויב דו דרייסט דיך אין א קאווע שטיבל, און איך זאג קאווע שטיבל אלס אלס א משל, מיט וועם דו דרייסט דיך, מיט וועם שמועסטו. אז דו דרייסט דיך אגאנצן טאג מיט מענטשן וואס זאגן דיר מע קען נישט, געס וואט, דו גייסט זיין קאנווינסד אז מע קען נישט, און דו גייסט טאקע נישט קענען, און ס'גייט זיין אמת דו גייסט נישט קענען. אבער אויב דו גייסט דיך דרייען צווישן מענטשן וואס גייען דיר האלטן און איין זאגן מע קען יא. אויב זיי גייען דיך, גייסט דיך דרייען מיט מענטשן וואס זיי גייען דיר די גאנצע צייט זאגן וויאזוי. זיי גייען דיר זאגן וויאזוי מען דיעלט מיט טשעלענדזשעס, זיי גייען דיר זאגן וויאזוי, קוק, כ'האב געהאט א טשעלענדזש איך בין עס אריבערגעגאנגען, גייסטו אויכעט ווערן א מענטש וואס דו גייסט דיך אויסלערנען וויאזוי צו מאכן זאכן געשען, אנשטאט צו זיין א מענטש וואס עס גייט וואס גייט אינגאנצן טאג רעדן פארוואס מען קען נישט, גייסטו זיין א מענטש וואס עס גייט מאכן געשען בעזר השם. סאו דו פרעגסט אין די צוויי יאר פון מיין טרענזישאן פון אינשורענס ביז אנדערע זאכן ביז כ'האב געפילט אביסל געסעטלט, וואס איז געווען מיינע לאו מאמענטס, און איך וועל אויך מענטשענען נאך א זאך אז אין די צוויי יאר בין איך דורך נאך א מעידזשער מעידזשער טרענזישן, און דאס איז אז כ'האב געמופט אויף ארץ ישראל, ס'איז געווען א חלום פון מיין פעמילי שוין אסאך יארן אז אונז וויל מיר מופן אויף ארץ ישראל, און ברוך השם איי וואס עיבל טו מעיק איט העפן, אויך אין די צוויי יאר אז אונז האבן געמופט אויף ארץ ישראל, אין מיין אויגן האב איך געטראכט אז דאס גייט נאר קאמפאונדן די שוועריגקייט, נישט גענוג וואס האסט אפגעלאזט יעצט, האסט טרענזישענט פון א סיקס פיגור רעזידזשועל אינקאם, האסטו נאך געמופט אויף ארץ ישראל, איבערהויפט אז מענטשן ווייסן אז ס'איז א נאוען זאך אז אין ארץ ישראל מוטשעט מען זיך מער פרנסה, איך קען זאגן איין זאך ברוך השם כ'האב געמופט אויף ארץ ישראל, דריעם קעים טרו, מיין פעמילי האט עס געוויסט שוין פאר א לאנגע צייט און נישט נאר אז מען האט זיך נישט געמוטשעט פאר פרנסה נאר ברוך השם אז די טרענזישן איז געשען בשעת כ'האב געטרענזישענט אויכעט פון מיין פראפעשענעל קעריער און ס'איז נאר געווארן גרינגער מיט פרנסה ברוך השם באט דעט עסייד קען איך זאגן די לאו מאמענט איז געווען אז כ'האב מיך דערזען מיט אפשענס. ביי מיך איז געווען די שווערסטע זאך איז געווען די אפשענס, נישט די אפשענס ביזנעס, כ'האב א ביזנעס פון אפשענס אינק עדיוקעישן אויך אבער נישט דאס מיין איך, ס'איז געווען א שווערע זאך אז כ'האב געוויסט כ'האב אפשענס וואס זאל איך טון, זאל איך טון דאס אדער זאל איך טון יענץ, ווילאנג כ'בין געווען אין די אינשורענס ביזנעס האב איך געוויסט דאס איז מיין ביזנעס האסט נישט צופיל אפשענס, מעיק איט העפען און א גוטן טאג, פלוצלינג האב איך מיך דערזען איך קען טון דאס איך קען טון יענץ און זייער אסאך מאל איז דא מענטשן וואס זיי זאגן זיי קענען טון אלעס, זיי זאגן עס פאר א ברכה וואס זיי האבן און דאס קען זיין א קללה פאר זיי, אז דער אייבערשטער האט דיך געגעבן אסאך האט דיך געגעבן אסאך זאכן וואס דו קענסט מאכן געשען, דארפסטו אריין זומען אין א פלאץ, גאו דיפ אין איט, און גיי נישט אין אנדערע פלעצער פאר דו ביסט מצליח אין יענע זאך, סאמטיימס ווייל דו האסט נאך אפשענס מיינסטו אז ווען דו טרעפסט א סטראגל גייסט אפלאזן די סטראגל דו גייסט גיין צו א צווייטע זאך און דו כאפסט נישט אז אין די צווייטע זאך וועסטו אויך האבן א סטראגל, סאו אז דו ווייסט אז דאס איז די זאך וואס דו דארפסט וואס ער רעדט צו דיך, דו ווייסט דאס איז די זאך וואס דו האסט אפגעמאכט דו גייסט טון, גיי אריין טיף אין עס, האב נישט מורא אריינצוגיין טיף אין עס און דיעל מיט די סטראגלס, און קוק נישט אן א יעדע היקאפ וואס ס'קומט אויפן וועג אז ס'איז א זאך וואס דו דארפסט אפלאזן און גיין צו א צווייטע זאך, נאר מאך עס, פיגור עס אויס, און ביי מיך איז געווען דאס איינס פון די גרעסטע סטראגלס, וויאזוי קענסטו נעמען און זיך אריין זומען אין א פלאץ ווען דו ווייסט דו האסט נאך פאסיביליטיס, האסט נאך אפערטוניטיס, און א מענטש איז לימיטעד וויפיל ער קען טון, אויב דו גייסט דיך צושפרייטן צו ווייט, וועסט אין ערגעץ נישט מצליח זיין צו שטארק. סאו די קוועשאן איז געווען, ווען איך האב געהאט א מאמענט וואס איך האב געפילט אז איי וואנט טו קוויט, און וואס האט מיך געסטאפט פון קוויטן. און די ענטפער איז, די אמת איז, בשעת מען האט מיך געזאגט אז איך דארף מאכן א דעסיזשען צו אדער בלייבסטו אין לייף אינשורענס אדער גייסטו נוצן דיין יוניק טעלענט וכדומה. ער האט מיר געזאגט דעמאלטס אז אויב ביז פינף יאר ווילסטו צוריקקומען אין לייף אינשורענס האסטו די געלעגנהייט צוריקצוקומען. און איך האב געהאט אסאך צייטן וואס כ'האב געפילט הו נאוס אויב כ'האב געמאכט א ריכטיגע דיסיזשען, קוק אן דו האסט געהאט א סיקס פיגור רעזידזשועל אינקאם און דו האסט עס איבערגעלאזט און ביסט געגאנגען אין א אנדערע דיירעקשאן, דו ווייסט נישט צו ס'גייט זיך אויסארבעטן אין די לאנג טערם צו ס'גייט זיך נישט אויסארבעטן אין די לאנג טערם, נו כ'האב געוואוסט אין בעק אוו מיי מיינד אז איך האב די וועג צוריק צו גיין, כ'האב נישט געוואלט צוריק גיין און איך האב געוואוסט אויכעט איינס פון די זאכן וואס האט מיך זייער זייער מחזק געווען איז געווען די בוק עסקעיפ די פריזן אף קאמפארט און קריעיט די לייף אף יור דריעמס. איך האב געריעלייזט נאכן ארויסגיין פון די לייף אינשורענס ביזנעס אז די בוק האב איך געשריבן פאר מיך אליין. איך האב געריעלייזט אז איך בין געווען אין א קאמפארטעבל פריזן. איך בין געווען אין א תפיסה פון קאמפארט. איך בין געווען אזוי באקוועם מיט מיין סיקס פיגער רעזידזשועל אינקאם וואס דאס איז געווען מיין דראגס וואס האט מיך נישט געלאזט ארויסגיין פון די לייף אינשורענס ביזנעס. און איך האב געוואוסט. איך האב געליינט מיין בוק אליין. איך האב מיך דערמאנט וואס איך האב געשריבן דארט. און דאס איז געווען פאר מיך אינגאנצן צייט די חיזוק. דזשאסט קיעפ גאוינג. העסטו זען דארפסט דורכגיין די שוועריקייטן באט די זעהן אז די גייסט צום סוף ארויסקומען פון די אנדערע זייט און די גייסט פילן wow i made it און אזוי האב איך געשטופט און געשטופט און געשטופט איך געדענק אז די בעסטע שטערקסטע ריזאלטס האב איך געהאט ווען איך האב אנגעהויבן צו ווען איך בין דורכגעגאנגען פעסט די פינף יאר כ'האב געוויסט נאו דער איז נאו גאויאינג בעק און ווילאנג כ'האב געוויסט אז דער איז גאויאינג בעק האב איך געהאט מידיאוקער ריזאלטס ווען כ'האב געוויסט דער איז נאו גאוינג בעק האב איך געוויסט וואו, איך ווייס אז כ'האב עס געמאכט. אזוי ווי מ'זאגט אויף בירנינג די ברידזשעס, יא אזוי ווי יענע גענעראל וואס האט געזאגט אז די בעסטע עצה איז געווען מ'האט געבירנט די ברידזשעס, יו העוו נאו וועי טו גאוינג בעק, מ'האט פארברענט אלע באוטס, אלע זאכן, מ'איז געווען אין די סונית טעריטארי, יו העוו טו מעיק איט ווארק, איף נאט יו אלל גאוינג טו דיי אין די אין די פלאץ ביי די סונה. סאו דאס איז געווען ביי מיך די פוינט וואס כ'האב געוויסט נאו איים גאנא בעיזר השם העוו סוקסעס וויט וואט איים דאוינג. די קוועשן איז אויב איך קען נעמען א מענטש וואס איך געב די מערסטע קרעדיט פאר מיין סוקסעס, און איך קען זאגן ביי מיר איז עס געווען א קאוטש וואס איך האב געהאט מיט די נאמען באב פראקטער, ער לעבט שוין נישט, א גוי, באב פראקטער, מחסידי אומות העולם, ער האט געלאווט אידן, און כ'האב מיך אזוי סאך געלערנט פון דעם מענטש, דער מענטש איז געווען דער ערשטער מענטש וואס האט מיך אויפגעעפנט די אויגן צו די זאך אז איף יו סעט יורסעלף טו סאמטינג מיט א שטארקייט, יו נאו וואט יו וואנט, און דו מאכסט א דעסיזשען צו גיין מיט דעם, גייסטו בעזר השם אנקומען אהין. און ס'איז געווען פאר מיך א חידוש דעמאלטס, כ'האב עס קיינמאל נישט געהאט געכאפט, ביז איר האט מיך געעפנט די אויגן פאר דעם. סאו די קוועשטען איז וואס איז געווען די ערשטע סיין אז איך האב געוואוסט אז זאכן גייט אין די רייט דירעקשאן? און איך וועל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך אין די לייף אינשורענס ביזנעס, איך בין געווען א סערטיפייד פיינענשעל פלענער שוין זייט טו טאוזנט פייוו, און איך האב געקענט פיינענשעל פלענינג, איך האב געטון פיינענשעל קאנסולטינג, סאם האו די לייף אינשורענס אינדעסטרי האט מיך געברעינוואשט אז איך טאר נישט בעטן קיין געלט פון מענטשן פאר די וועליו וואס איך פראווייד זיי, פארוואס? ווייל איך דארף אייביג מאכן קאמישענס, די סיבה פארוואס זיי טוען עס איז אויכעט וועגן קאמפלייענס, זיי טוען עס ווייל זיי האבן מורא אויב א מענטש צאלט דיך פאר דיין אדווייס, צאלט דיך פאר דיין קאוטשינג, פאר דיין קאנסולטינג, גייט ער דיך נאכדעם גיין סוען אויף דיין אדווייס וואס דו האסט געגעבן. אויב דו זאגסט פאר א מענטש אז ניין מיך דארפסטו קיינמאל נישט באצאלן, איך באקום געלט דורך קאמישענס פון לייף אינשורענס פאליסיס, אדער קאמישענס פון פיינענשעל פראדוקטס, אזוי האסטו דיך סאם האו פראטעקטעד ער זאל דיך נישט קענען סוען. ביי מיך איז דאס געווען סם המוות, ווייל איך האב קיינמאל נישט געקענט פארשטיין איך גיי צו א אקאונטענט, כ'בעט אים אדווייס, כ'בעט אים העלפ, כ'צאל אים, כ'גיי צו א דאקטער, כ'צאל אים, כ'גיי צו יעדע פראפעשענעל אין די אין וואס איך דארף אנקומען, צאל איך אים, פארוואס בין איך די איינציגסטע מענטש וואס דארף צושטעלן אדווייס פאר מענטשן און נישט ווערן באצאלט? אבער דאס האט מען מיך געברעינוואשט, דאס איז די אינשורענס אינדעסטרי ברעינוואשט דאס פאר די עידזשענטס, און דאס איז אריין אין מיין קאפ, און איך האב נישט געקענט, ס'האט מיך אוועקגענומען אסאך פון מיין סעלף פון מיין סעלף ווארט, כ'געב אזויפיל פאר מענטשן, כ'האב מיך איבערגעגעבן פאר מענטשן, כ'האב געהאלפן מענטשן, כ'האב געהאט מענטשן וואס זענען מיר געקומען דערציילן, זיי זענען אריינגעגאנגען אין ביזנעס נאר וועגן אדווייס וואס איך האב זיי געגעבן, כ'האב געהאט מענטשן וואס האבן מיך דערציילט פיינענשל סוקסעס וואס זיי האבן געהאט אויף א מעגע וועג, נאר וועגן אדווייס וואס איך האב זיי געגעבן, און איך האב קיינמאל פאר דעם נישט באקומען באצאלט, ס'איז מיך געווען זייער א שווערע פיל, אבער אזוי האט מען מיך אויסגעלערנט, ווען איך האב ווען איך האב אנגעהויבן צו בעטן געלט פאר מיין קאנסולטינג, פאר מיין קאוטשינג, איך האב געזען, wow, מענטשן עקטשולי נעמען ארויס געלט פון טאש און באצאלן מיר, ווייל איך העלף זיי, ס'איז געווען פאר מיך א מורא'דיגע מורא'דיגע סוויטש, און ווען כ'האב דאס אנגעהויבן צו כאפן, האב איך געוואוסט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף איי העוו וואט איט טעיקס טו מעיק טינגס, טו מעיק ענדס מיעט, ווייל איך ווייס מענטשן זענען גרייט מיר צו באצאלן, סאו עז לאנג אז איך האב וועליו צו פראוויידן, און מענטשן דארפן עס, גיי איך בעזר השם האבן פרנסה, ביי מיך איז דאס געווען א שטארקע סוויטש. וואס איז געווען עפעס פון ביזנעס עפעס וואס אלס. די קוועשטען איז געווען וואס איז געווען בשעת דו ביסט געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס האסטו עס נישט פארשטאנען ווען דו האסט אנגעהויבן אבער צו טוהן דיינע אייגענע זאכן נאך די לייף אינשורענס ביזנעס וואס דו האסט דעמאלטס פארשטאנען און די די ענפער פאר דעם איז אז יעדער איינער האט א בייעס ווי לאנג איינער איז אין א געוויסע זאך וואס ער האט א אדזשענדע אויפן טיש למשל אויב דו ביסט א פיינענשעל פלענער א פיינענשעל קאנסאלטענט און דיין גאול איז אז דו מאכסט פרנסה אויב יענער גייט קויפן א געוויסע פראדוקט פון דיר, דעמאלטס גייט אייביג זיין די בייעס פון יענעם טאווארדס די זאך, ווי ערליך ער זאל זיין, ווי שטארק ער וויל זיין אבדזשעקטיוו, גייט ער נישט קענען זיין אבדזשעקטיוו. די תורה זאגט, כי השוחט יעוור עיני חכמים, דאס איז חכמים, יא, מענטשן וואס די תורה רופט זיי אן חכמים, אז דו גייסט האבן א בייעס אויף א זאך גייסטו האבן א נגיעה און ס'גייט אייביג טרייען צו שיפטן צו יענע פלאץ. איינמאל דו ריליעסט די בייעס, דו האסט נישט די בייעס, דיין ביזנעס איז אז איך העלף דיך סוקסידן, דאס איז מיין ביזנעס, דיך צו העלפן סוקסידן און דו באצאלסט מיר פארן דיך העלפן סוקסידן. איינמאל איך פארשט דאס איז דיין בייעס, האסטו סאך מער אבדזשעקטיוויטי וואס דו קענסט האבן, ווייל דו קענסט אים העלפן אין די פלאץ וויאזוי ער דארף סוקסידן. יעצט איז דא א פעימאס סעיאינג, איף די אנלי טול יו העוו איז א העמער, עווערי פראבלעם לוקס לייק א נעיל. אויב די איינציגסטע סעלושן וואס דו האסט איז א האמער גייט יעדע פראבלעם זאגן אויסזען ווי א נס, שטעל דיך פאר דו רופסט א הענדי מען צו דיין הויז און ער האט נאר א האמער ער האט גארנישט עפעס אנדערש, ער מוז טרעפן אז אלע דיינע פראבלעמען איז איז געוויסע נאגלעך וואס מען דארף אריינהאקן מיט די האמער, אבער אויב א הענדי מען קומט אריין איך האב אלע טולס וואס איז דא אוועילעבל וואס איז דא אוועילעבל פאר עני פראבלעם וואס ס'קומט ארויף, העט ער קענען זיין אבדזשעקטיוו צו טרעפן די פראבלעם. ווילאנג איך בין געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס, מיי האול פאוקוס, איך קום אריין צו א מענטש, איך וויל אים זייער שטארק העלפן, באט הלוואי טרעף איך אזא פראבלעם וואס די סעלושען פאר די פראבלעם איז לייף אינשורענס. אויב איך טרעף נישט די פראבלעם, רבונו של עולם וואס איז דא זיין? איך וועל אים געבן סתם עדווייס, כ'וועל אים סתם העלפן, פון ווי וויל איך מאכן פרנסה פון דעם? סאו דאס איז געווען א שטארקע שיפט, א גרויסע מיינדסעט שיפט וואס האט מיך זייער שטארק געהאלפן. די קוועשן איז געווען צו איך קען ברענגען נאך א פלאץ וואס האט מיך געקאסט אין ביזנעס ווייל מיין ענגליש איז נישט געווען גוט. און אבסעלוטלי, איך פלעג טרייען צו דילן מיט אסאך מענטשן וואס האבן נישט גערעדט קיין אידיש, און כ'האב געפילט אייביג איך קען נישט פערפארמען די בעסטע. יעצט ס'איז געווען אלעס מיינדסעט, ס'איז מיין אייגענע מיינדסעט, ווייל איך האב קלייענטס מיט וועם איך דיל עד היום הזה וואס זיי רעדן נישט קיין אידיש, און און איך הער צוריק פון זיי ווי שטארק זיי האבן געוואלט דיעלן מיט מיר, זיי האבן הנאה געהאט צו דיעלן מיט מיר און ס'איז געווען זייער גוט, די די פראבלעם מיט ענגליש איז געווען אין מיין קאפ נישט אין זייער קאפ, זיי האבן נישט געהאט קיין שום אישו צו רעדן מיט מיך מיט א צובראכענע ענגליש עז לאנג עז יו פראווייד די סעלושען, עז לאנג עז יו יו געט די דזשאב דאן, האבן זיי נישט געהאט קיין שום אישו, ס'איז געווען אין מיין קאפ, באט למעשה די סוקסעס פון א מענטש ליגט אין זיין קאפ, און אין מיין קאפ איז געווען די בלאקעדזש, סאו דאס איז איינס פון די זאכן פארוואס איך מאך די אינטערוויוס ווייל איך וויל ווייזן פאר מענטשן וויאזוי מענטשן וואס זיי זענען נישט געקומען פון פלעצער וואס זיי האבן געקענט די בעסטע ענגליש, ענגליש עז א סעקאנד לענגוויטש אדער עז א נאו לענגוויטש אנפאנג ביי מיך איז געווען ענגליש עז א נאו לענגוויטש כ'האב ממש נישט געקענט קיין ענגליש אבער כ'האב נאך אלץ געקענט מאכן ביזנעס ווען ס'וואלט נישט געווען אין מיין קאפ והא ראי' די מענטשן וואס האבן יא געדילט מיט מיר. סאו די קוועשטען איז געווען וועלכע פוינט דורינג די צוויי יאר וואס איך האב געסטראגלט פון אוועקגיין פון לייף אינשורענס ביז זאכן האבן זיך אנגעהויבן צו סעטלען ביי וועלכע פוינט האט זיך זאכן אנגעהויבן צו סעטלען און די אמת איז כ'האב געהאט א קאוטש וואס די קאוטש האט מיך זייער שטארק געפושט צו אריינזומען ווי איך גיי פאוקעסן אזוי ווי איך האב געזאגט אז די איינס פון די גרעסטע טשעלענדזשעס וואס איינער וואס קען אסאך האט איז אז ער ברענגט אסאך ער האט זייער אסאך אפשענס אויפן טיש און ער זומט נישט אריין אין איין פלאץ וואס ער דאבל קליקט דארט ער גייט דארטן אלל די וועי ער גייט טיף אריין אין יענע זאך אנשטאט צו גיין ברייט אין אסאך אנדערע פלעצער ווען די קאוטש האט מיך געפארסט צו מאכן א דעסיזשען אויב די גייסט אלעס אפלאזן נאר איין זאך וואס די גייסט פאוקעסן וואס גייט עס זיין און ביי מיך איז עס געווען וויאזוי צו טיטשן מענטשן צו סוקסידן אין די אפשענס ביזנעס פארוואס איך בין אנגעקומען צו די פלאץ איז א לענגערע זאך וואס די פראסעס וואס די קאוטש האט מיך געפארסט אריין צו זומען, אבער כ'האב אריינגעזומט אין דעם און זאכן האבן אנגעהויבן צו גיין אין א דירעקשאן ווייל כ'האב געוואוסט אז מיין פאוקוס איז אפשענס אינקאם, ווייזן פאר מענטשן וויאזוי צו פראדוסן אינקאם דורך די אפשענס מארקעט, כ'האב עס זייער גוט געקענט און כ'האב געוואוסט וויאזוי עס אויסצולערנען פאר מענטשן, כ'האב אין דעם אריינגעזומט און דאס האט מיך געהאלפן צו זיין פאוקוסד אויף איין פלאץ איינמאל איך בין געוועג פאוקעסט אויף די פלאץ האב איך שוין געקענט צולייגן נאך זאכן וואס איך העלף פאר מענטשן, איך האב געקענט צולייגן נאך פראגרעמס, איך האב מיך אויך אויסגעלערנט זייער גוט וויאזוי צו פראדוסן א אינקאם דורך די נאלעדזש ביזנעס, וויאזוי דו קענסט נעמען דיין נאלעדזש און פעקעדזשן אויף א וועג צו העלפן פאר מענטשן כשולחן הערוך אז ער זאל אויך קענען מצליח זיין אין די זאך וואס דו האסט דיך אויסגעלערנט וויאזוי צו מצליח זיין, אבער ביז איך האב אריינגעזומט אין די איין זאך האב איך זייער זייער שטארק געסטראגלט ווייל. איך קען אויך דאס, אה, איך קען אויך דאס, אה, איך קען אויך דאס, סאו וויאזוי, סאו איי ספרעד מייסעלף טו טין, דאס האט מיך געהאלפן אריינזומען און דאס האט מיך זייער שטארק געהאלפן צו קענען בעזר השם ווייטער מצליח זיין. סאו די קוועשטען איז יעצט אז איך שטיי דא, כ'האב געטראפן מיין רעיט פעד, וויאזוי קוקט עס אויס קאמפעירד צו וויאזוי ס'איז געווען אין לייף אינשורענס? קודם איינס, כ'קען נישט זאגן כ'האב געטראפן מיין רעיט פעד, כ'קען זאגן כ'האב געטראפן מיין רעיט פעד פאר יעצט. און יעדן טאג איז עס א נייע זאך וואס דו דארפסט קוקן וואו קענסטו וואקסן, וואס קענסטו טון צו וואקסן, איך ווייס איין זאך, איך האב נאכנישט געטאטשט די טיפ אוו די אייסבערג צו וואסערע אפערטוניטיס איז דא אהעד אוו מי, און א חלק וואס איך טוה דא מיט די פאדקעסט איז צו העלפן מענטשן טרעפן קארעדזש, ענקארעדזשן מענטשן צו העלפן מענטשן טרעפן זייער פעט וויאזוי אריינצוגיין ווייטער צו די נעקסטע פעיז אין זייער לעבן, נישט צו זיך סעטלען אויף סטעטוס קווא נאר צו וואקסן, איך האלט אין איין וואקסן, זע ספר תולדות אדם, יא ס'איז מיין סטארי, איך האב מיין סטארי, און איך שטיי יעצט די פירסט דעי אוו די רעסט אוו מיי לייף, און איך בין גרייט צו גיין ווייטער אויף מיין פעט, צו טרעפן די פעט, און צו זוכן די פעט, און צו גיין ווייטער ביז כ'וועל אנקומען צו די נעקסטע שלב, און נאכדעם צו די נעקסטע שלב, ווילאנג דער רבונו של עולם וויל אז איך זאל זוכן ווייטער און איך זאל גיין ווייטער וועל איך דאס טון, אבער די פוינט איז איין זאך, איך בין אבער געווארן פריד, צו קענען קוקן אויף מיין פעט, צו קענען קוקן וואו האב איך צו גיין ווייטער אין מיין ביזנעס, אין מיין לייף אינשורענס דזשורני, ווען איך בין געווען אין די לייף אינשורענס האב איך געהאט בליינדערס, איך האב נישט געקענט עס זוכן, פארוואס? ווייל איך האב געוואוסט די פעט דארף זיין דאס וואס די אינשורענס אינדוסטרי פעט האט אראפגעלייגט פאר דיר, וויטש וואס ווערי לימיטינג אין מיין סיטואשען, און איך בין געווארן פריד פון עס אז איך האב געקענט אנהייבן צו זוכן גראוט אפערטוניטיס, וואו גיי איך ווייטער, ס'איז נישט פאר יעדן איינעם. געזאגט געווארן אז ער דארף דאס טון, אבער פאר מיך איז עס געווען זייער אסאך וואס איך האב, איך בין געווען לימיטעד איך האב נישט געקענט אנקומען, וואס איך פיל היינט האב איך אפערטוניטיס נאר ווייל איך בין נישט לימיטעד צו א געוויסע אינדעסטרי אדער צו א געוויסע פרעימווארק וויאזוי דו דארפסט אפערעיטן כדי צו גיין צו די נעקסטע לעוועל. סאו די קוועשן איז וואס איז עפעס וואס איך האב נישט געטשעינדזשט דעט איי קען בי פראוד אוו איט וואס ווען זאכן האבן זיך געטשעינדזשט ביי מיר און איך קען דאס נעמען אויף אפאר וועגן איך קען זיין זייער וואלנערעבל דא און איי טינק דעטס וואט איים גאנא דא איים גאנא בי וואלנערעבל ביקאוז דעטס וואט יו דיזערוו דעטס וויי יו טונינג אין יו דאנט וואנא סי אנלי די די די שייני זאכן וויאזוי זאכן גייען ווילסט אויך זעהן אביסל מער וואלנערעבילעטי סאו איך וועל דיר זאגן פאר בערך ווען ס'רעד מיר יעצט פאר בערך פינעף זעקס יאר צוריק האב איך געמופט קיין ארץ ישראל, פון ווי? איך האב געוואוינט אין קרית יואל און מיינע קינדער זענען דורך געגאנגען אין די מוסדות אין קרית יואל און כ'האב געמאכט א טשעינדזש א שטארקע טשעינדזש אין מיין לעבן כ'האב געמופט אויף ארץ ישראל, יעצט טו בי קאמפליטלי אנעסט וויט יו, איי דיד נאט לייק ליווינג אין קרית יואל, כ'האב עס זייער זייער זייער נישט ליב געהאט, און איך קוק יעצט צוריק פארוואס איך האב עס נישט ליב געהאט, איז דא אסאך סיבות פאר דעם, איינס פון די זאכן איז ווייל איך האב געפילט אז ס'לימערט מיך מורא'דיג שטארק, איך רעד אין מיין בוק אסאך פון דעם אז א מענטש דארף טוישן קאווע שטיבל, איך רעד אסאך פון דעם אז א מענטש וואס וויל וואקסן דארפסט דיך דרייען ארום מענטשן וואס וואקסן, איך האב געפילט אין קרית יואל האב איך געפילט ארומגענומען מיט מענטשן וואס זיי האלטן מיך אין א געוויסע באקס, איך האב געפילט אז זיי האלטן מיך אין א געוויסע פלאץ וואס איך קען נישט ווערן עכט דער חיים עקשטיין וואס דער רבונו של עולם האט געגעבן א מתנה וואס דו זאלסט ווערן חיים עקשטיין, דאס זאל זיין דיין יוניק טעלענט ווער דו ביסט, אלעס איז געווען ארום א געוויסע פלאץ, א געוויסע מוסד וואס דיינע קינדער גייען, א געוויסע נעיבערהוד ווי דו וואוינסט, א געוויסע שול וואס דו דאווענסט, סאו אלעס האט מיך געלימבעט מורא'דיג שטארק, און איך בין געקומען צו די הכרה אז ווען דער רבונו של עולם וויל געבן פאר איינעם א ברכה פון ואעשך לגוי גדול ואגדל שמך ואברכך מיט די אלע זאכן, פעלט זיך פאר דעם אויס א לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך אן דעם וואס דו ווייסט וואו דו גייסט אל הארץ אשר אראך, סאו ווען איך בין געקומען צו די הכרה און כ'האב ברוך השם געקענט מאכן די מאוו פון מופן פון קרית יואל קיין ארץ ישראל וואס איז געווען צוויי זאכן מורא'דיגע מורא'דיגע סטעפ אפס אין מיין לעבן, ס'איז געווען איינס פון וואו איך קום אוועק, נישט וועגן חס ושלום עפעס איז נישט גוט, אלעס קען זיין הונדערט פראצענט גוט, מיט מיך האט עס נישט געשטימט, מיט מיין תכונת הנפש האט נישט געשטימט אז איך זאל קענען וואקסן צו שטארק אין די פלאץ וואס איך בין געווען, און די פלאץ וואס איך בין געגאנגען, די וואוינען אין ארץ ישראל האט מיך געגעבן א מורא'דיגע מורא'דיגע ברייטקייט, איך רעד שוין נישט פון אלע זאכן וואס איך האב ליב געהאט, די איידיע פון וואוינען אין ארץ ישראל האט מיך זייער שטארק געעפנט צו א נייע לעבן, צו א וועג וויאזוי איך קען לעבן אזוי ווי דער רבונו של עולם וויל פאר מיך, און ברוך השם איך קען דאס זאגן אז איך האב עס געכאפט נאכדעם וואס איינער האט מיך אמאל אינטערוויוט און ער האט מיר געזאגט אז זייער אסאך מענטשן מיינען אז אויב זיי זענען נישט צופרידן אין די פלאץ וואו זיי זענען דארפן זיי פאר דעם אפשניידן די בארד און פאות, דארפן זיי פאר דעם ווערן אוועקגיין פון די וועליו סיסטעם וואס זיי האבן כדי זיי זאלן קענען גיין צו די נעקסטע לעוועל, ברוך השם איך האב געוויזן מען דארף דאס נישט טון, דו קענסט זיין א ערליכע איד, דו קענסט בלייבן מיט דיין וועליו סיסטעם, דו קענסט אלעס טון די זעלבע ווי פארדעם, פיק ענד טשוז וועלכע זאך ארבעט פאר דיר טו פון דעם מער, און וועלכע זאך ס'ארבעט נישט פאר דיר יו קען לעט גאו, אבער דו דארפסט נישט גיין מאכן א הונדערט און עיטי דעגרי טורן פאר דעם, דו קענסט בלייבן א ערליכע נארמאלע חסידישע אידיש ספיקינג אינגערמאן, אויפציען דיינע קינדער מיט א געוויסע וועליו סיסטעם, האסט עפעס וואס האט נישט געארבעט פאר דיר? טעיק איט אוועי! און ברוך השם דער אייבערשטער האט מיך געהאלפן, איך בין אוועק געגאנגען פון קרית יואל, איך בין געקומען קיין ארץ ישראל, איט וואס אנלי אן אפגרעיד אין אלע זאכן אין מיין לעבן ברוחניות און בגשמיות. די שאלה איז אויב ס'איז היינט די זעלבע טשעינדזש וואס כ'האב געמאכט דעמאלטס, איך גיי היינט ארויס פון די לייף אינשורענס און איך גיי אריין אין מיין נעקסטע פעיז אין לעבן וואס איך וואלט געטון אנדערש, און הונדערט פראצענט איך וואלט געטון זאכן אנדערש, קודם די ערשטע זאך איז, איך האב פאר צוויי יאר בערך נישט געטון קיין סאך, איך בין געווען מער רילעקסד, איך בין געווען קאמפארטעבל, איך האב יא מען וועט שוין זעהן און אהער און אהין, און די פראבלעם איז אז יעדע זאך אין לעבן אויב די גייסט נישט ווייטער גייסטו צוריק צו וועגס, און ס'איז דעפענעטלי אז די צוויי יאר, כ'האב געדארפט האבן די ספעיס כדי צו קענען אויספיגערן וואט איים דואינג, באט מסתם בין איך, איז מיר געווען סאך שווערער ווען כ'האב אנגעפאנגען נאך צוויי יאר צו טון וואס איך טו, ווייל כ'האב פאר צוויי יאר נישט געטון צו סאך. סאו אויב איך וואלט היינט געמאכט די טשעינדזש, וואלט איך געמאכט זיכער אן א דעילי בעיסעס צו טראכטן וואט איים איי דואינג טו מאוו פארווערד, נישט זיצן און ווארטן. וואס איז א מיט עפעס וואס אידיש. די קוועשטען איז געווען וואס איז איינע פון די מיטס וואס אידיש ספיקינג היימישע אידן האלט זיי צוריק פין מצליח זיין אין ביזנעס וואס איז באמת נישט אזוי זיי האבן נישט די חיסרון וואס זיי מיינען אז זיי האבן. די רבונו של עולם זאגט אז ער האט באשאפן די פאלק די עם ישראל אלץ א עם נבון וחכם א קלוגע פאלק און זייער אסאך אידיש ספיקינג היימישע אידן האלטן אז ס'איז אמת אבער נישט פאר זיי. זיי מיינען אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי גייען אין קאלעדזש, זיי מיינען אז ס'איז דא מענטשן וואס זיי גייען פאר געוויסע דעגריס וואס זיי האבן די חכמה וואס זיי האבן נישט און זיי קענען נישט מצליח זיין אויף די וועג וואס זיי אנדערע זענען מצליח און דאס איז א ריזיגע מיט. דאס וויסן יעדער איינער נישט קיין חילוק וועלכע בעקגראונד ער קומט א אידיש ספיקינג איד האט אלע כלים און אלע טולס וואס ער קען מצליח זיין אזוי ווי יעדע אנדערע איד האט, נישט קיין חילוק ווער, און דו זאלסט וויסן אז דו קענסט מצליח זיין און דער רבונו של עולם וויל דו זאלסט מצליח זיין, און ס'קען זיין אז דו האסט געוויסע לימיטינג בעליווס וואס ס'קומט פון וואטעווער ס'קומט, ס'קען זיין פון די יונגע יארן, ס'קען זיין פון עפעס א מלמד, ס'קען זיין פון עפעס א מגיד שיעור, פון עפעס א ישיבה, ס'קען זיין פון עפעס א ראש ישיבה, ס'קען זיין פון א טאטע, פון א מאמע, פון א פעטער, פון א מומע, דאזענט מעטער, ארבעט מיט עס, זעה אוועקצונעמען די אלע לימיטינג בעליף'ס און גיי ווייטער ווייל דו האסט עווריטינג איט טעיקס נישט קיין חילוק פון ווי דו קומסט צו מצליח זיין איבערהויפט אין די היינטיגע וועלט וואס אונז לעב מיר. אמאליגע צייטן פלעגט זיין אז ווער ס'האט געהאט א קאלעדזש האט געהאט א געוויסע עדזש, ווער ס'האט געהאט א קאלעדזש דעגרי האט געהאט א געוויסע עדזש, דאס איז נישט די קעיס היינטיגע צייטן, היינטיגע צייטן יעדער איינער וואס איז גרייט צו טון די ווארק, וואס איז גרייט ארויסצוגיין פון זיין קאמפארט זאון, איבערהויפט א היימישע איד וואס האט אמונה און בטחון, וואס קען זיך אנכאפן אינעם אייבערשטן און אפלאזן יעדן איינעם ארום און ארום, קען אריינזומען און טראכטן וואס ער האט צו טון און אנקומען צו זייער זייער ווייטע פלעצער מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף. סאו די קוועשן איז געווען וואס איז איין סקיל וואס א היימישע איד אין אונזערע קאמיוניטיס קען טון וואס ער זאל פאוקעסן אז אין די נעקסטע זעקס חדשים זאל ער קענען מצליח זיין? און די ענטפער איז אויב דו קענסט דיך אויסלערנען א סקיל פון אריין זומען אין א אנדערע מענטש'ס אישו, ספעסיפיקלי אויב ס'קומט צו פעין וואס מענטשן האבן, אדער ס'קומט צו סוקסעס און פלעזשור וואס דו קענסט העלפן א צווייטן האבן, איז עס א סקיל וואס דו קענסט מיט דעם זייער שיין מצליח זיין. רוב מענטשן זענען אזוי שטארק אריינגעטאנט אין זיך אליין, נישט רוב מענטשן, יעדער איינער טראכט פון זיך, און די פראבלעם איז אויב דו ווילסט עכט שטארק מצליח זיין, ווילאנג דו גייסט טראכטן פון דיר טווענטי פאר סעווען ביסטו לימיטעד וויפיל דו קענסט מצליח זיין. אויב דו קענסט דיך אויסלערנען די סקיל פון קענען אריינזומען אין א צווייטנס אישוס און טרעפן סעלושענס צו א צווייטנס אישוס, יו העוו אנלימיטעד פאטענשאל פאר סוקסעס. אבער דאס איז א סקיל ווייל דו דארפסט קענען ארויסגיין פון דיר, ספעשעלי בשעת דו ביסט ביזי צו פראוויידן א סערוויס, דארפסטו קענען ארויסגיין פון דיר און אריינגיין אין יענעם מענטש'נס פראבלעם, אין יענעם מענטש'נס אפערטוניטיס, אין יענעם מענטש'ס אקאמפלישמענטס וואס ער וויל אקאמפלישן. אויב דו לערנסט דיך דאס אויס צו טון אויף א גוטע וועג, די סקיי איז די לימיט. סאו די קוועשן איז ס'דא א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן וואס ס'הערט אויס וואס אונז שמועסן מיר יעצט ער ס'גייט אים זייער שווער מיט פרנסה ער מוטשעט זיך זייער שטארק הי נידס טא מעיק ענדס מיעט וואס קען איך אים זאגן אז ער זאל אנגיין ווייטער די ענפער איז וואס איך קען אים זאגן איז איין זאך אנפארטשענעטלי זייער אסאך מענטשן האבן נישט קיין לאנג טערם סוקסעס ווייל זיי דארפן שארט טערם סוקסעס. זיי ווילן יעצט מצליח זיין, זיי ווילן יעצט אלעס, און וועגן דעם האט ער נישט נישט יעצט און נישט צען יאר ארום. אונז לעבן אין א וועלט פון אינסטענט גרעטיפיקעישן, איך דארף עס יעצט, אויב איך קען עס נישט האבן יעצט, וויל איך עס קיינמאל נישט האבן. וויפיל מענטשן מאכן לאנג טערם דעסיזשענס אין זייער לעבן ווען זיי דילן מיט א שארט טערם פראבלעם, איך מוטשע מיך יעצט, איים נאט סעיאינג איטס איזי, ס'איז נישט גרינג, איך פארשטיי, איך האב מיך אויך מורא'דיג מורא'דיג שטארק געמוטשעט ביי די עידזש, איך האב מיך זייער שטארק געמוטשעט, אבער זייער אסאך מאל וואכן האב איך געמוטשעט שטארק, האב איך געוואוסט יעצט מוז איך גיין נעמען א שארט טערם דזשאב, כ'האב געארבעט זייער שווער אין א וועירהאוז, כ'האב געארבעט שווער אין א מצה בעקערי, כ'האב זייער זייער שווער געארבעט כדי צו ברענגען פרנסה פאר היינט, פאר די וואך, פאר די חודש, דעקן מיין בודזשעט, ס'איז זייער זייער שווער געווען בשעת מעשה, אבער כ'האב נישט פארלוירן די לאנג טערם פאוקוס, די לאנג טערם פאוקוס איז, איך בין א איש מוצלח, איי דזשאסט העוו טו וועיט. דארפסט עס געבן די ריכטיגע צייט, סאו אינצווישן בין איך געגאנגען טון וואטעווער איך האב געקענט, איך האב געמאכט טריפס, קאר סערוויס טריפס, איך האב געטון וואטעווער איך קען די וואך צו קאווערן מיין בודזשעט, באט איינמאל איך האב געוואוסט מיין בודזשעט איז געקאווערט, בין איך געגאנגען קוקן וואס דארף איך טון ווייטער פאר די לאנג טערם פאוקוס, סאו דו צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן צו פֿינף און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן וואס דו מוטשעסט דיך יעצט, זאלסט וויסן איין זאך, פארגעס נישט צו אורטיילן די לאנג טערם פאוקוס מיט דיין שארט טערם סטראגל, שארט טערם סטראגל, דיל מיט עס. ס'מיינט א דזשאב, ס'מיינט טון עפעס, פיין, טו וואטעווער יו העוו טו דא, ברענג דיין פרנסה, בעט העלפ פון א צווייטן, טו וואס דו דארפסט טון, אבער פארגעס נישט אז דא דא א מאטש מאטש מאטש ביגער פיקטשער ווי די וואך פרייטאג ברענגען דיין בודזשעט. דיל מיט וואס דו דארפסט דילן, און פאוקעס אויף די לאנג טערם ווי דו ווילסט אנקומען. זיי האבן יעצט אן א פאדקעסט, וועלכע מינע געסט גייען אונז ארויפברענגען? סאו די קוועשן איז, אונז פאנג מיר אן די גוט געלט ביזנעס פאדקעסט, וועלכע מינע געסט גייען מיר אונז ארויפברענגען דא אויף די שאו, און וועלכע מינע סטאריס וויל מען אונז הערן? כ'וועל דיר זאגן, ס'איז זייער זייער זייער שווער צו וויסן פון פאראויס אין וואס איך גיי אריין, יעדע מענטש האט א אנדערע סטארי, די באדעם ליין איז, כמעט יעדער איינער, קען זיין איך קען אפילו זאגן יעדער איינער, יעדע אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר האט א סטארי וואס ס'האט סטראגעלס פון אנפאנג, וואס ס'האט זאכן וואס ס'איז דא דיטעילס וואס איז ווערד צו שעירן. יעדע סטארי וואס אונז גיימיר איבערגיין גייט זיין איינער וואס ס'גייט עס הערן און זאגן wow איי קען אסאסיעט וויט דעט. wow קוק אן וואס ער איז דורך איך גיי דורך יעצט א סימעלער זאך. קוק וויאזוי ער האט זיך דערזעהן די אנדערע זייט פון עס. איך האב מיך מיטן אייבערשטנס הילף אויך דערזעהן די אנדערע זייט פון עס. מיין גאול איז איין זאך, ארויסשלעפן די סטאריס פון די מענטשן און בעיקר גייט מיך נישט אן די סוקסעס חלקים פון עס. כ'בין זייער עקסייטעד פאר יעדן איינער פון די געסט. אז ער איז אנגעקומען צו א סוקסעס, אבער איך וויל בעיקר ארויסשלעפן די סטראגלס וואס ער האט געהאט, וואס האט אים געהאלפן זיך מחזק זיין אין די שווערע צייטן, וואס האט אים געהאלפן אז ער זאל נישט אויפגעבן און ער זאל נישט ווערן מיואש ווען ער איז דורך די שווערע צייטן, און ער האט אפגעמאכט ער גייט גיין ווייטער, ביז ער איז אנגעקומען צו די אנדערע זייט אז ער האט זיך געזען סוקסעספול, דאס איז מיין גאול, און איך האף אז דו וואס דו הערסט אויס העסט דיך טרעפן אין איינע פון די אלע סטאריס. די קוועשטען איז וואס איך וויזשען אז די פאדקעסט גייט אויסזעהן אין א יאר פון יעצט, און די ענפער איז, מיין וויזשען איז אז דאס זאל זיין א פאדקעסט וואס איז אנגעפילט מיט וועליו, אין אנדערע ווערטער איך וויל נישט דאס זאל זיין א פאדקעסט פון בלא בלא בלא בלא בלא וואס דו קענסט שטופן נאך א שעה פון דיין וואך, דאס איז נישט מיין גאול, מיין גאול איז ס'זאל זיין א פאדקעסט וואס יעדע שמועס וואס דו גייסט הערן פון דא זאלסטו קענען ארויסוואקן פון דעם א בעסערע מענטש ווי דו האסט אריינגעוואקט פון דעם, כ'בין געזיצן און אויסגעהערט די שמועס פון א שעה, כ'בין געווארן א בעסערע מענטש וועגן דעם, דאס איז מיין גאול. די קוועשטען איז וואס איז איין ליין אדווייס, בעסטע אדווייס וואס איך קען זאגן וואס איך האב עווער באקומען? זייער א שווערע קוועשטען. כ'קען דיר נאר זאגן בשעת איך הער די קוועשטען וואס ס'קומט מיר אריין אין קאפ, און דאס איז וואס איך טריי צו ענדיגן יעדע עפיסאוד, אזוי ווען א מענטש כאפט זיך אן אינעם אייבערשטן ווערט ער אנסטאפעבל. א מענטש על פי רוב איז אין זיך אליין, ער איז אריינגעגלייגט אין זיך, און וועגן דעם האט ער לימיטעישאנס, ער האט לימיטינג בעליווס, פארוואס קען איך, איך קען נישט דאס, איך קען נישט יענץ, אבער ווען א איד זאגט, רבונו של עולם, איך בין א חלק אלוקי ממעל, דער רבונו של עולם רעדט מתוך גרוני, ווען איך רעד מיט דיר יעצט רעד איך נישט, והא ראיה די סעקנד וואס עס גייט ארויס אלוקות פון מיר, בין איך טויט, איך קען נישט עפענען מיין מויל, ווילאנג איך קען רעדן איז עס ווייל דער רבונו של עולם רעדט דורך מיר, פארוואס רעדט ער דורך מיר? בשעת איך רעד מיט דיר, וויפיל מענטשן ס'הערן מיך אויס, האט דער אייבערשטער מיך בעסיקלי געמאכט פאר א כלה צו רעדן צו דיר און דיך לאזן וויסן וואס דו דארפסט הערן אין די מינוט און די צייט. און אויב דו קענסט זיך דאס ארייננעמען אין קאפ אז ווען דו גייסט און דו פראוויידסט א סערוויס פאר א צווייטן, דו פראוויידסט א ביזנעס פאר א צווייטן, דו פראוויידסט א עניטינג אוו וועליו פאר א צווייטן, דו טוסט עס ווייל דו דארפסט פרנסה, אבער דער רבונו של עולם האט דיך געגעבן די ניד פון דארפן מאכן פרנסה כדי דו זאלסט גיין פראוויידן א סערוויס. און ווען דו טוסט די סערוויס און דו זאגסט איך קען נישט, איך קען יא, ווער בין איך, וכדומה, זאגסטו אין אנדערע ווערטער, ווער זאגט אז דער אייבערשטער קען קען געבן פאר יענעם מענטש וואס ער וויל אים געבן דורך מיר? כ'וויל נישט זאגן אז ס'איז כפירה, אבער ס'איז זיכער אז ס'איז נישט די גרעסטע מדריגה פון אמונה און בטחון, סאו ווען א מענטש כאפט זיך אן אינעם אייבערשטן ער זאגט רבונו של עולם האסט דאך מיך געמאכט דארפן פרנסה, האסט מיך געמאכט ליב האבן צו טון וואס איך טו, האסט מיך געמאכט רעדן צו די מענטשן וועם איך רעד, האסט מיך געמאכט אז איך זאל וועלן פראוויידן פאר דעם מענטש א סערוויס וואס איך וויל פראוויידן, סאו איי ביקאם אנסטאפעבל, איך גיי נישט זאגן איך קען נישט, זעסט דאך אז דער אייבערשטער האט מיך געלייגט אין א פאזישן דאס צו טון, סאו מען אפ, במקום שאין איש השתדל להיות איש, יא זיי דו די מענטש און פראווייד עס און דו וועסט זען אז דו כאפסט זיך אן אינעם אייבערשטן וועסטו זיין אנסטאפעבל. און איך מיין טאקע דיך, יא. עני פיינעל טאטס פאר די ליסענער?
די קוועשן איז געווען אויב ס'איז געווען עני פיינעל מעסעדזש פאר די ליסענערס, און איך קען זאגן מיין פיינעל מעסעדזש איז, אויב דו פילסט אז עניטינג וואס אונז האמיר גערעדט דא, סיי היינט און סיי במשך פון די וואכן רעדט צו דיך, פליז שעיר עס, שעיר די עפיסאד מיט א צווייטן, קאמענט אויב דו הערסט עס אין א פלאץ וואס מען קען קאמענטן, קאמענט לאז וויסן וואסערע אינספיירעישן דו האסט געהאט, און קענסט אויך גיין צו מיין וועבסייט חיים עקסטין דאט קאם און דארטן שערן נאך מענטשן וואס דו פילסט אז זיי וואלטן געווען כדאי ארויפצוקומען אויף אונזער פאדקעסט צו HAIMEKSTEIN דאט קאם און לאז אונז וויסן אויב דו פילסט אז ס'איז דא נאך א מענטש וואס האט א סטארי וואס איז ווערד צו שערן אדער אויב ס'איז דיין סטארי און לאמיר דאס מאכן פאר א דזשוינט עפפארט אונז גיימיר צוזאמען אריין אין די זאך מיטן אייבערשטנ'ס הילף איך וועל טון מיין פארט, דו טו דיין פארט, שעיר מיט א צווייטן וועם דו פילסט אז ס'קען בענעפיטן צו שעירן, און לאז אונז וויסן אנדערע מענטשן וואס קענען ארויפקומען, און אזוי וועלן אונז בעזר השם העלפן פאר אסאך אידן.